Naa hum, biahmaiṭhi. Na hum cauk hi Nineveh khualipi a rawhnak diriamhnak hla a si. Nineveh khua cu BC zaruk dongh lai hrawng ah a rawk i Pathian nih dan a tat caah a si tiin hmuh a si. Naa hum dalkhat, cangkhat in canghlenga tiang. Nineveh khua kong bia. Elkos khuami Nahum nih langhnak a hmuhmi ṭialnak cauk. Bawipa cu a hna a chuakmi Pathian a si. Phuhlam a duhmi Pathian a si. Bawipa nih cun phu a hlam hna i khulrang in a thin a hung. Bawipa cu phutchim le ṭotho in a kal i khuadawm hna cu a ketoih i leidip an si. Rili kha a sik i a carter dih, tiva vialte kha a koter dih hna. Bashan le Karmel cu an uai i Lebanon i thingcorhno hna cu an car. A hmaiah tlang pipi kha an i hnin i tlang hme deuhdeuh hna kha an i let. A hmaiah vawlei le a cung i a ummi vialte hna cu i tuaibur in an um. Ahodah a thinhunnak hmaika ah cun a dir kho lai? Aho nih dah a thinlinhnak cu an donh khawh lai? A thinhunnak cu mei tiva bantukin a luang i a hmaiah lung hna cu an ti dih. Harnak caan ah amah aa bochanmi caah cun Bawipa cu a fekmi himnak a si. Amah nih ka chanh seh ti a duhmi paoh cu a zohkhenh hna. Tilian nih thil a hrawh bantukin a hrawh hna i sihmanhsehlaw amah a dohtu a ral hna cu khuamui chungah a dawi hna. Zeicahdah Bawipa dohnak na tuah? Na donghnak an phakter lai, ahohmanh nih voihnih an do kho lo. Hling nih a ngerhmi le zuri bantuk le a romi capawi bantukin na kaang dih lai. Nineveh nangmah chungin fimchimtu ṭhalo pakhat a chuak i Bawipa dohnak khua kha a khan. Hihi Bawipa nih a mi Israel mi hna sinah a chimmi cu a si: Assiria mi cu ṭhawng in tam hna hmanhsehlaw an rawk lai i an lo lai. Ka mi hna harnak kan inter hna, sihmanhsehlaw kan inter ti hna lai lo. Assiria nih nan hngawng ah an in banhmi hna hngawngkual kha ka khiah lai i an in khinh hnanak cikcin kha ka chah lai tiah a ti. Assiriami kong a bawipa nih hitihin nawlbia a chuah. Phun tungtu ngei loin ka tuah hna lai. An pathian hna biakinn chung milem vialte kha suaimi he thletmi he ka hrawh dih hna lai. Nannih Assiriami hna, nan caah thlan ka co lio nun awk nan i tlak lo, a ti. Zohhmanh u, thawngṭha a rak phortu ke khi tlang cungin a ra lio teinak thawng kha amah nih cun a thanh lai. Judah mi hna, nan puai cu tuah hna u law Pathian sinah nan i kammi kha pe u. Miṭhalo nih nan ram kha an luhhnawh ti lai lo, annih cu hrawh dih cikcek an si cang. Nahum dal nih cangkhat in canghlei thum tiang Nineveh cu a ral nih an tei. Na kulhnak ralhau i ralvennak hrawhnak ding caah ralhau chimhnak kha chiahhnawh na si cang. Na ralhau kha veng hnah, lam kha hei zoh law tuk awk i tim. Na thazaang dihlak in chuah. Bawipa nih Jakob sunparnak le Israel rumra cu a pek ṭhan lio a si. Ramhtu nih khan an rak ramh hna i an nge kha an rak phet dih ko nain an ralkap hna phaw cu a sen in an sen an ralkap hna cu a sen lawng tein an i thuam an rangleng hna cu artlang in an chiah hna tikah mezik bantuk an si raltuknak rang hna nih cun a bu bu in khualipi cu an hun nam luihmalh khua pawng ri ah cun pakhat le pakhat kha an i eng meifar tom lek mi bantuk khi an si an hruaitu hna nih khan an ralṭhatnak kha an langhter nimtlau bantukin a kenkip ah a choi in an choi khulrang in vampang ah khan an hei tli i raltuknak phaw kha an va chon hna. Tiva luannak phihnak kha an phongh hna i siangpahrang inn cu a tlu. Siangpahrang nu kha an tlaih i a sal ngaknu hna cu an kalpi hna i ṭhuro bangin hram lengmang in an ṭang kha an i cum. Cun Nineveh cu tidil bantuk ah a cang. A velchum i a ummi ti a zor lengmangmi bantuk kha a si cang. dir tuah dir tuah tian au, sihmanhsehlaw pakhat hmanh an i mer lo. Hranchaw cu an lak hna, ngun le sui hranchaw hna cu thil an rak khonmi cu dongh a thiam lo. Minung nih an duhmi thil man fak bikbik nih a phak lomi rothil an si. An ramh hna, an rok hna, an hlih cikcek hna, an ralṭhatnak cu ti bantuk ah a cang i an khuk cu a ther dih, an kutke cu a tom dih hna i an hmai cu a dang dih. Khuazei ah dah atu cu chiandeih kuak kha a um? Chiandeih fa an bawhnak lungkuak kha khuazei ah dah a um? Chiandeih a pa le a pi le an fale rual ṭihnak zeihmanh ngei loin an i chawt thluaimai tawnnak hmun kha khuazei ah dah a um? Kha chiandeih nih khan a fale caah khan sa cu a seh i chiandeihpi caah khan sa cu a thleh a bauh i a kua cu hranchaw le a sehmi sa cun a khahter. Nangmah cu kaan ralchanh, tiah Bawipa nih a ti. Na porhlawtnak cu meikhu bangin dihlak in ka chuahter lai i vainam nih na fale cu a thah hna lai. Vawlei cungah hin saseh awk kaan nganhpiak ti lai lo i na rawl ei thawng cu theih a si ti lai lo. Naa hum telthum cangkhat in canghhlei kua tiang. Aa thisan aa nehmi khuapi hlennak in aa ciahmi ramhnak in a khat i sasehmi cia loin a ngei zungzalmi rangtuknak fung thawng cu ngai hmanh. Rangleng kekual an i mer thawng le rangtum an ke khawn thawng cu ngai hna hmanh. Rangleng hna cu an choi cukmak. Rangcung ralkap hna nih cun an hunnam cutmat. An vainam cu a tleu in an tleu. An fei cu a cer in an cer. Mithi cu rel cawk an si lo. An ruak cu a pon in aa pong. A rel in rel cawk an si lo. An vainam cu a tleu in an tleu. An fei cu a cer in an cer. Mithi cu rel cawk an si lo. An ruak cu a pon in aa pong. A rel in rel cawk an si lo. Mi nih ruak cu i pah lulhmalh an si ko. Mah vialte hi hlawhhlangnu hlawhhlannak ruangah a si. Aa dawh i ei a thiammi bawinu ruangah a si. Miphun hna le mi hna kha a hlawhhlannak le a eihthiamnak in a hlen dih hna. Nangmah cu kaan ralchanh tiah ralkapbu Bawipa nih a ti. Na hni cu na hmai tiangin kan hlim lai i na pum lawng cu miphun kip kha ka hmuhter hna lai i na ningzahnak cu pennak kip sinah ka phozar lai. Nangmah cu fihnung hmunthur in kan khuh lai i na ning kan zahter lai i ek bantuk ah kan rel lai. Khi tikah nangmah cu an hmutu vialte nih an in hrial lai i Nineveh cu a rawk cang, aho nih dah hnemh ti lai, an ti lai. Nangmah hnemtu ah ahodah ka hmuh khawh hna lai? No Ammon khua nakin na ṭha deuh lai maw? No Ammon khua cu Nile tiva i a vate hna pawngah a um i ti nih a kulhmi a si. A ralhau cu Nile tiva kha a si i a vampang cu ti kha a si. Kush le Izipt kha a thazaang an si i a thazaang cu dongh a hngal lo. Put le Libia nih bawmhnak kha an pek. No Ammon zong cu ral ah a tang i salcannak chungah an kalpi. Lamṭeka kip ah khan a fano tete hna cu an den dih hna i a bawi hna cu camcawh fung zuh in an i ṭhen hna i a mingan vialte hna cu cikcin in an khih hna. Nangmah nih niveh zong an in kulh ve lai i an in tei lai. Na ral hna kut chungin himnak ding kha na kawl a herh ve lai. Na ralhau hna cu a hminmi theipi bantuk an si ko. Hlinh an si tikah a eitu hna kaa chungah khan an tla. Nan lak i a ummi ralkap hna cu nubu men a si. Nan ram kutka hna cu nan ral hna hmaiah an i hung ko i an hrenhnak Thingthluan hna kha mei nih a kangh dih hna. Ral nih an in hren hna lai caah ti i than ong u. Nan ralhau cu fehter hna u. Tlak kha nawng u law ṭhung kha lamh chih u. Tlakrawh kha remh hna u. Khiti nan tuah hmanh ah mei nih an kangh ṭhiamṭhiam hna lai i vainam nih an sam ṭhiam hna lai. Khaubok tluk tam ah i ser tuah u. Buṭit tluk tam ah i ser tuah u. An thla a samh i a zuangmi buṭit khaubok bu ah cun i ser tuah u. Van i arfi zat in nan mingiatu hna cu an tam; a thli tein nan i chiahmi hna cu khaubawk zat an si. Nan ralbawi hna cu khuakih ni i vampang i aa dormi khaubawk zat an si; sihmanhsehlaw ni a hung chuah tikah an zuang i khuazei ah dah an loh kha ahohmanh nih an hngal lo. Maw Assiria siangpahrang, na tuukhal hna cu an i hngilh, na saṭil run congtu hna cu an it, na ralkap hna cu tlang kip ah an i ṭhek dih i ahohmanh nih an pum hna lo. Na hma cu damh khawh an si lo, naa hlemhnak cu thihphu a si. Nangmah na sicannak thawng a rak theimi vialte nih lunglawmhnak in an kut an bengh. A dongh in a dong lomi na puarhrannak nih a tongh lomi ahotal an um maw?